Өченче классларда кем буласың дигән кул күтәрәм дә мин журналист булам бөтенесе көлә чөнки журналист ул инде вообще һөнәр түгел иде менә мин журналистикада эшләдем киттем һәм мин үземне югалттым чыктым. Һәр кеше үзенең эше белән шөгыльләнергә тиеш. Менә мин үз урынымда итеп үземне хис итәм. Журналистика ул минеке. Тилеләр домына тыкты улым ди. Килегез әле, карагыз әле. Анда күрсәм армия тилеләр. О-о-о.
Хейтерлар дип әйтәләр бит инде хәзер. Гомумән алар белән ничек көрәшәсез сез? Кайберләр инде менә муллалар, шак кына монотонный гына әйтәләр табырга кирәк менә болай иттереп сөйләүче алар бөтенесе хайп ясый дип уйлыйм мин шулай дип алар үзләрен күтәрәбез дип уйлыйлармы икән халыкны алдап булмый бит мин блогер булам ди әле ул бер нәрсә белми артка утырттыгыз сразу же йөз мең подписчикмы әллә инде бер миллион сум аласызмы ютуб эшчәнлеге сезгә нинди дә булса акча китерәме Фагилә ханым, менә үзегез турында кыска гына, кыска булмаса да, ничек бар имеш шулай сөйләп җибәрегез әле, нәрсә белән шөгыльләнәсез, каян килеп эләктегез сез монда? Ничек шулай килеп чыкты? Тумышым белән Әлмәт районы Түбән Абдул авылында Әйе, әгәр дә инде минем белән кызыксынасыгыз килсә, кем икән бу дип мин кыш көне үземнең авылыма кайткан идем, как раз каникул вакытларында шуннан ике сюжет та эшләп килдем. Әлмәт, Түбән Абдул бергә инде алар. Шушма елгасы, бер якта Елхой, бер якта Түбән Абдул инде. Менә. Бу инде мишәрләр ягы бит инде. Йә, әле мишәрләрнең дә мишәре бер ягы чы белән сөйләшә, икенче як сы белән сөйләшә. Һәм алар бер-берсе белән шундый без аерыла да, ләкин хәзер инде аерылмыйлар, кем кияүгә чыгып киткән, кем өйләнгән. Гомумән дустана мөнәсәбәтләрдән.
Бик дусы.
Менә мин шул Түбән Абдул яныннан шунда тудым инде. Һәм мин тугач, инде где-то бер 6-7 яшьләрдә мин журналист булам дип җыр идем. Ә, шулай. Бу балачак хыялы инде, әйме? Әйе, мин өченче классларда кем буласың дигән класста э, сорашулар була бит инде сочинениелар кул күтәрәм дә мин журналист булам бөтенесе көлә чөнки журналист ул инде вообще һөнәр түгел инде ә менә мин белә йөрим хыяллана берим шуннан соң әлмәт таңнары яшь ленинчы там э, татарстан яшьләренә гел хатлар язадыр идем мин минем туладыр әти әйтәдер нигә хатлар язасың нигә син кешене эштән аерасың дип әти ачуланадыр шуннан соң инде э, журналистика факультетына укырга кердем э, казан дәүләт журналистика социология психология бүлегендә биш ел шунда укыдык шуннан соң без инде уку дигәндә инде өченче курстан мин эшли башладым. Татарстан э, хәбәрләр дип атала иде бугай инде. Нидә Бауман урамында утыралар. И менә шунда 13 еллар.
Ой, әйтмим елын, мин бик яшь күренәм. Ярый, ярый, ярый, э, Анар радиода эшләдем мин. Сезнең хатлар дигән тапшыруны алып барадыр им редактор. ОКТРКмы?
ГТРКмы? Әйе, ГТРКның радиосы, шуннан соң Чулпан программасына күчтем, Чулпан программасын алып бардык. Исегезгә төшерәбез.
Әле алай гына да түгел, Акбарс банкка күчкәч, Алтын тәңкә финанс программасы беренчене шуны эшләдек без. Мин банкта эшләп. Бу бизнес турында тапшыру инде, әйеме? Әйе, банклар финанс сораулары беренче тапшыру һәм ул Бәллүр каләмдә әле беренче дә урын алды, чөнки ул беренче интернет программа буенча. Менә бар безнең беренче бизнес тапшыруын ясаучы кешеләр монда утыралар машинада. Исәнмесез. Чөнки мин гел татар телен инде э, теге банкта татар теленә кертү буенча инде бик тырыштым инде.
Димәк, сез Чулпан тапшыруында алып бардыгыз бит инде, әйеме? Әйе. Алып та бардык. Ул вакытта хәзер бит алып баручылар да бар, э, журналистлар да бар, редакторлар да бар. Ә без все в одном эшлидек. Мин үзем монтировать итәм, мин тема сайлыйм, мин операторлар белән чыгам, мин үзем монтажлыйм, э, режиссер гына бар иде. Бөтен эшне э, без үзебез эшлидер идек. Димәк, сезнең тәҗрибәгез бигрәк инде теге Аллага шөкер, әйе. Тупланган тәҗрибә.
Ул вакытта Фаил Мөхәммәтов исән иде әле. Э, халык беләдер Фаил Мөхәммәтов кызганычка каршы ул мәрхүм инде. Алар бит инде аслар, Митхат Миеншин, ул тоже вафат инде, ул радиода э, күренекле редактор иде. Рәзин Нуруллин ул хәзер дә эшли инде. Укытучылар әйбәт иде безнең.
Радио һәм телевидение журналистикасы нәрсәсе белән аерыла ул? Радио, радио инде. Менә радиода э, күбрәк телгә игътибар итәләр. Анда инде Синең матурлыгың да беренче чиратка куелмый. Кирәкмәй. Тавышың, тембрың. Тавышың дөрес иттереп, советча. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Ә хәзер һава торышын тыңлагыз. Хәзер алай сөйләмиләр. Юк инде, күптән аны сөйләмиләр. Ә телевидениедә инде мобильность кирәк тиз тиз тиз тиз анда баш эшләтергә кирәк кайда тема ни ә менә хәзер тагын яңа бер төр барлыкка килде бит ул безнең интернет журналистик әйе сез хәзер шунда аяк бастыгыз әйме менә аның турында сөйләп җибәрегез әле ничек ул менә сез э, ютуб киңлекләренә эләктегез кем этәрде беләсезме менә әйе минем әтием да э, шигырьләр язадыр я ул бик матур почерк кызганыч инде вафат булды әтием Менә ул э, мине журналист итәргә э, журналист итеп күрергә телидер иде. Менә шул әтинең бәлки инде шундый теләге миндә тормышка ашкандыр. Э, менә мин журналистикада эшләдем, киттем һәм мин үземне югалттым. Мин банкта утырадыр, миңа нәрсәдер җитмидер е мин үземне югалган кеше итеп хис итәдер мин утырам мин бөтенләй аска төшеп беттем мин бер кем түгел кебек идем мин мин ниндидер бер Көндәлек эшләр башкарам, анда программаларда утырам һәм берсендә Парк Победы буенча барам инде, шунда журналистлар интервью алалар. Миша карадым да мәйтәм, эх, мәйтәм, менә бит мәйтәм, бәхетле кешеләр. И шулай иттереп, әй әле ул берничә ел элек кенә. Шуннан соң әле минем телефонда мондый гади генә иде телефоным. Уйламый торам мин блогерство турында, ну, минем кызым этәрде дип әйтсәк була. Минем кызым блогер булып китте. Минем хәзер кызым Башта кызыгыз блогер булып киттеме? Әйе. Сез аннан үрнәк алдыгыз бит. Аның бер бер 5-6 каналы бар иде. Ул шуның хәле минем талантлы кыз Күстия күрмәсен инде. Үзе режиссер, әйе, менә балалар нәрсәдер анда э, бала темаларын күтәрә, теге яшьләр темасы. Берәр нәрсә ошамый да, кемдер дизлайк куя да, бөтенесен бетереп ата. Мәйтәм, Мәдинә, син күпме мәйтәм тырыштың, күпме монтажладың, нигә бетерәсең? Шуннан соң әйтәм, әйтәм, Мәдинә, ә менә бу теманы күтәрмисеңме? Әйдәм әйтәм, мин сиңа подписчикларым, ул урысча эшли. Әй, әй. Нет, не хочу ди инде. Ну, шулай бит инде яшьләр. Шуннан соң карыйм да әйтәм, нишлисең бу? Әйтәм, никме дә мине тыңламыйсың? Ярар, ниндидер күңелдә каршылык китте бит инде. Ярар, бу инде ташлады. Башка аның хәзер не башка сораулар аны кызыксындыра. Блогерство аларга кызык түгел, үстеләр бит инде. Төркиягә бардык. Төркиядә карыйм, шундый кызыклы кешеләр ял итә. Кырым татарлары да бар, Украинадан да бар, алар белән сөйләшәбез. Шул вакытта карыйм, алар безгә әйткәнчә түгел икенче төрле кешеләр алар шул безнең кебек кешеләр әйе шуннан уйлыйм мен әйтәм нинди матур диңгез буе нинди матур табигать нинди матур кешеләр мен әйтәм шуларны э, күрсәтәсе иде ну журналистика журналистика инде менә күңелдә шундый теләк уяна әйе шуннан соң э, моңа кадәр миңа кызым ачып биргән иде канал ну буш тора инде ул канал тоттым да исеме ничек ул каналның Ул исемсез иде ул. Исемсез? Аннары Исемсез тормыш канал. тормыш мизгелләре дип яздым. Әле минем татар шрифты да күптән түгел генә. Борылга килде. Куелды. инде. Рус э, шрифтлары белән аның исеме дә тора. Тормыш Әй, әй. мизгелләре. Менә шул Төркиядән инде мин шунда э, керттем. Ну, хәзер бетереп аттым инде аларны, чөнки Мгм. ул хакта монтаж да белмим, кызым өйрәтте монтажны да. Үзем өчен генә. Әй, инде. Авылга кайтам, э, ниндидер кызык кешеләр күрәм инде, үз даирәмнән. Шулардан берничә күренешне төшерәм. И шулай китте, күп подписчиклар була башлады, күп караулар була башлады да, мин инде беренче сюжетларны бетереп аттым.
Шушы кыска вакыт эчендә митиндәйме, менә Шулкадәр күп подписчик җыйдыгыз һәм язылучылар. Серен ачмассыз микән? Ничек шулай килеп чыкты соң? Мин чагыштырам башка блогерлар белән, татар блогерлары белән теге YouTube каналында үзенең каналларын ачып, ләкин әлегә кадәр аларның максимум иң күбе шул 6000 подписчик, 7000 подписчик җыйгандыр инде. Бу мин белүчеләрдән, аңлыйм, татарлар, татар телендә сөйләшүче блогерлар бардыр әле, ләкин алар аз. Беләсезме, беренче чиратта не выгода дип әйтәләр файданы э, э, куярга кирәк түгел акчаны да уйларга кирәк түгел мин э, беренче сюжетымнан соң берничә сюжеттан соң карыйм подписчиклар арта әйе шуннан соң яза башладылар комментарийлар һәм мин аларның ихтыяҗларын өйрәнә башладым әкренләп Подписчиклар арткан саен миндә э, не то башладым. Үземнең эшемә карата җаваплылык. Әйе. Һәм Мин кызыксыну да. Әйе, кызыксыну да җаваплылык көчле инде. Әйе, Аннан соң э, әле мин белмидерим, кайсы юнәлештә эшләрмен дип э, дин темасына кереп киткән идем. Мине мөселманнар бик э, яратты. Берничә тапшырудан соң яза башладылар. Менә син Шундый темалар күтәрәсең, ә үзеңнең яулыгың да юк дип, миңа әби дә гел ачуланадыр инде, ул минем күңелемдә һаман. Безнең әтибез, безнең бабабыз мулла булганга таулла хәзрәтләр, син ник яулык бәйләмисең? Хәзер дә Әлмәткә минем әбием үлде инде, әтинең апасы исә аңа 90 яшь. Минем, кстати, әбием, Мехрижан әби, ул 100 яшьтә, Рождествода сәгать 4-тә үлде э, алты яшьтән ураза тотып намаз укып яшәгән әби мин күбрәк шул әби белән үстем исеме ничек мехрижан
бик яратам әбиемне менә шушы әбиемнең әбиемне бик каты яратуым да инде мине этәрә шундый э, әбиләрдән интервьюлар алырга күпер күпер төзеде менә шундый әйе әйе дингә карата теге мәхәббәт дингә дип э, дингә һәм менә безнең буыннар элеккеге Әйе. Менә әби-бабайларыбызның өлкәннәргә нәсихәтләрен алып калу шулай өлкәннәргә менә Әйе. әбиемнән киләдер дип уйлыйм мин. Әбидән килде инде. Әйе.
Ә менә барыбер теге язылучылар менә каян килеп чыкты соң аңа шулай бик Менә аларны үзләреннән сорарга була. Чын бәлки кызыклыдыр инде. Мин төшергән. Әйе, кызыклы.
Сюжетлар кызыклы. Менә сез үзегез карадыгыз, нинди фикер әйтәсез? Беләсез мин нәрсә дип әйтәм? Менә сез әйе журналист буларак миннән хәзер сорау аласыз инде. Мин хәзер менә мин җавап бирәм. Мин беләсез нәрсә шок кыттым. Темалар шундый төрле, алар бер-берсеннән бик аерылып торалар. Гомумән менә.
Чөнки бер төрле теманы күрсәтсәң, икенче шуңа ошашлы икенче теманы күтәрсәң кызык түгел бит.

кухняга күчәбез анда сания апаң кабартмалар ясый әйме кабартмалар кыекча әйе ә, кыекчалар пешерә әйме һәм менә аңа карыйсың андагы просмотрлар караулар әйме ике йөз меңгә тулган менә сез үзегез әйттегез мин башта йөз алтмыш мең дигәнем йөз дүрт мең дигәнем анда ике йөз мең анда э, баусак пешерүченең йөз меңнән артып китте э, әле аннан соң бит төшердем мин сания апаны сания апаның да йөз меңгә тула менә йөз меңгә Һәм карыйсың калган ниләрне, интервьюларны, интервью дигән э, видеосюжетларын, мәсәлән, Гамил Нур белән, әйме? Гамил Нур Молодец, Гаминур белән мин киңәшләшеп торам. Ул интернетның асы, ул Фейсбукта утыра. Әйе, без ул супер-пупер дип атыйбыз. Супер-пупер ул э, кайбер темаларны аның белән киңәшләшәм. Ул сүгеп тата. Әйдә, менә моны күрсәт дип тә, ул без аның белән иҗатташ дуслар. Молодец, Гаминур. Әйе, хөрмәт итәм. Безнең теләгебез Зурдан без аның безне Алла бирсә чакырачакбыз. Чакырыгыз, чакырыгыз. Безнең андый ниятләр бар иде. Гамилә буй Нур, рәхим итегез. Үзем тапшырырга чакырырбыз әле. Чыгырыз. Менә, мәсәлән, мен әйтәм, шул ук Сания апалар кухняда кабартмалар пешереп 200 меңгә якын ни просмотрлар җыя. Мәсәлән, Гамил Нур белән, мәсәлән, миңа кызык. Мин Сания апаны карыйм, әйе, шуннан да мөлаем генә апагыз пешерә, әйме, башарга пешерә. Ләкин менә Гамил Нурның менә әңгәмәсен, хәләл мәҗлесләр турында, әйме, хәләл туйлар турында, гомумән инде. Миңа кызыграк тыңларга. Ләкин анда карыйсың, анда бар тик ни бар 600 карау гына, просмотр гына. Ничек шулай соң ул менә? Чөнки Гамилнур телевидениеларда, газет, радиоларда кунак, еш кунак. Ә мин табам популяр булмаган. Эксперт буларак инде.
Ә мин табырга тырышам популяр булмаган, әмма кызык булган кешеләрне. Халыктан. Менә фишка мин.
Бераз сез Бәлкем мин- фишканы шундый. Минем серләремне сатмагыз башка.
Бәлки сез үзегезнең уңыш рецептын әйтерсез безгә. Әгәр дә инде блогер булырга теләсәгез, әйма. Менә Туйдыра, туйдырмагыз халыкны. Менә мин бит бирәм атнага ике, мин э, көненә һәр көнне бирәләм. әй әй әй. Һәр көнне бирсәң күп караулар булса, бәлки популяр булып китсәң акчаңдадыр. Шулай, Халыкны да туйдырырга кирәк түгел, сагынып көтеп алсыннар. әлбәттә. Әйе. Ә, бик еш та булмасын, бик э,
э, озак та булмасын арасы. Шулай, шулай анысы.
Уңышның сере үзеңнең эшләгән эшеңне яратырга кирәк. Һәр кеше үзенең эше белән шөгыльләнергә тиеш. Менә мин үз урынымда итеп үземне хис итәм. Журналистика ул минеке. Әйе.
Менә минеке ул, мин анда э, ничек бар шулай. Менә Бәлки мин м, тормышта икенче кешедер, ә менә мин әгәр дә инде камера каршына басам икән әйе мин не мин үз урынымда кебек менә менә ул сизелә беләсеңме нәрсә менә бүген кояш көн дә кояшлы мин әйтәм һәм машинада тагын ниндидер нур сибелә ой рәхмәт сизелә ул дөресен генә әйткәндә менә сез теге эшегезне яратасыз әле менә хаман сөйләгәндә дә шундый теге чишмә кебек ага сүзләрегез юк чыннан да шулай рәхәт икән рәхмәт әйтәләр бит теге подводные камни диләр бит инде әйме су асты ташлары сезгә очрыймы аны диләр мыр менә әз генә булса бәлкем сезгә нидә булса теге вакыйга булгандыр сөйләп китә алмассыз микән аның турында менә э, берәр сюжет сюжетны төшергәндә нәрсәдер менә шундый кыенлыклар килеп чыкты бармы андый ниләр хатирәләр менә мин нәрсә диделәр соңгы тапкыр минем эшкерүче әби янында булдым сез карадыгызмы юк менә ансын карамадым менә эшкерүче әбинең дә э, он меңнән артты бугай он мең микән карамадым күбе просмотр просмотр әйбәт бара он ике мең микән бәлки әйе менә ул беркемгә интервью да бирми сөйли дә белми мин аның янына кердем дә матур гына сөйләдем дә шуннан соң мин әйтәм әйдәгез сезне сөйләтеп карыйм әле ул әйтә мин сөйли белмим мин гомеремдә дә сөйләгәнем юк апа әйдәгез инде юк мин сөйли белмим шуннан әйдәгез мин әйтәм сөйләшеп Карыйк, әгәр дә мәйтәм, булмый икән, булмый. Бер заман әби ачылып китте, сөйли дә сөйли, шуннан ахырдан әйтә, син бит ташны да сөйләтәсең бит. Аннары әйтә, синеке бу балакаем, ди, син журналист, ди, мине ди беркем сөйләтә дә алмый, мин риза да булмыйм, нишләп мин сиңа сөйләдем, менә бөтен нәрсә шулай. Сөйлиләр дә ахырдан үкенәләр. Нәрсәгә? Минем булган иде бер авыр сюжетым, мин аны алып таттым. үземнең каналдан Мине кунакка чакырдылар бер апаның язмышы турында. Мин бик менә шушы сюжеттан соң мин бик күп үземә сабак алдым. Ну, апаны балалар кунакка чакырмый ташланган ана. Бу ташланган аналар минем күңелемдә бик авыр тема булып ята, чөнки радиода эшләгәндә дә мин шундый аналар турында бик күп сюжетлар эшләгән идем, тапшырулар эшләгән идем. Мин үз вакыт Анда ул вакытта әле 5-6 килограммовый теге ниләр иде, аппаратлар, яздыру аппаратлары, Ая. шуларны күтәреп Ай, йөридер ай, идек. элек. Тилеләр домына бардым, ышанасыңмы, Дербышканың тилеләр домына. Да. Чөнки хатлар киләдер и, мин аларны укыйм, бер әби яза. Кызым, Фәгыйлә, ди, менә мине, ди, э, тилеләр домына тыкты улым, ди. Матур итеп яза, килегез әле, карагыз әле, ди. Мин алдым, киттем, баштан инде директор белән сөйләштем, директор кабул итте. китте. Без барабыз тилеләр дом буенча. Анда күрсәң армия тилеләр. О-о-о дип. Минем кирәгем исемә төшсә хамында мин курка курка барам. Алар ципта да түгел, синең алда, артта. Ә нинди генә кешеләр, ул икенче төрле дөнья. Килдек бер бүлмәдә. Ике эш әби утыра, ап-ак яулыклылар. елый-елый сөйләде, менә ди, мине ди, гаиләләрем ди, балаларым тилеләр домны яптылар. Мин бит инде күрәм тиле түгел әби, гармония би. Кызым ди, Аллага шөкер, ашаталар да ди, киендерәләр дә ди, пенсияне генә әз генә булса да безнең кулыбызга тыктырсыннар ие дип җылап утырды. Тилеләр думында татар әбисе, мин хәзер хәтерләмим, аның э, исемен дә хәтерләмим, җимеш алыр идем дип шулай иттереп. Аннары э, бик күп йөрдем, аннары бер профессорның анасы э, ул кольцо бар бит әле центрда шунда өч этажлы дом торадыр е икенче этажында торалар е э, миңа әйтәдер е шалтыраталар да иде инде алар ул вакытта сотовый телефоннар юк радио телефоны кызым кил әле минем балалар ташланды дип инде шуннан балалар мине ташлады бардым әби утыра күрәм бит инде баласы килмә моның хәтле тузан идәнендә ашарга да пешмәгән әби елый елый шунардан интервью алдым аннан соң тавышларын үзгәрттек Ан, балалары ишеткән мин аталар дип торам менә шул әбинең идәннәрен җуып җөри дөрим мин ул вакытта менә ул вакытта мин синең яшеңдә булганмын менә шушы хәлләр минем күңелдә калды да малай ападан да алдым но мин без уйлаган идек аны танымаслар дип исемен дә үзгәрт киттек инде. Әйе, үзенчә кирәк. Ләкин э, аның танышлары таныган, әбигә әйткәннәр, әби җылый. Шуның хәтле э, гафу үтенәсе килә, әбинең йөзен дә күрсәтмәгән идек инде. Мин аны алып аттым. Әмма ләкин ул сабак булып барсын, әти, әниләрен карамаган балаларга дим мин. Мин андый э, авыр сюжетлар эшләүдән курыкмыйм. Чөнки без хәзергесе вакытта э, булырга тиеш. Барыбер тәрбия. Дә инде. Кешелеклелек ул журналистларның акча булырга тиеш түгел күп кешеләрнең уенда, блогерларның да э, кеше өчен иң олы кыйммәтләрне без истә тотып эшләргә тиеш. Кешелеклек, әти-әнигә карата хөрмәт. Хөрмәт. Өлкәннәргә хөрмәт инде гомумән. Авыр сюжетлар инде, әйеме, дөрес инде. Авыр сюжетлар дип минем хәзер ул сюжетым юк, миндә җиңел сюжетлар. Юк, аңлашыла менә. Э, аны бит беләсең нәрсә, бит теге мин чагыштырып әйтәм. Э, бу бит инде теге барыбер теге үзенә күрә э, гаугалы ни бит инде шундый сюжет теге скандаль ыгызыгы ничек дип әйтә. Аны яратмадылар андый сюжетларны. Яратмадылармы? Чөнки һәр кешенең тормышында андый мисал бар. Кемнең туганында, кемнең үз өендә Әйтәләр бит, э, әгәр дә теге туры әйткән туганына ярамаган дигән Әйе. шикелле. Э, Мин менә кешеләр хәзер карап торам, кил бөтенесе гайбәт күбрәк, артистлар тормышы, йолдызлар тормышы Й- яратмыйлар шундый теге җитди проблемалар күтәргәнне яратмыйлар. Юкмы? Менә сез карагыз башка блогерларның бәлки э, комментарийларда кешенең күренә тәрбиясе, ә, ничек мыскыл итү бер-береңне, бер-береңнең гайбәтен сату. Менә комментарийларга кереп карасаң, уже безнең әйләнә тирәдәгездәге кешеләрнең акыл дәрәҗәсен беләбез.
Хейтерлар дип әйтәләр бит инде хәзер. Гомумән алар белән ничек көрәшәсез сез? Бармы андыйлар? Берничек тә көрәшмим.
Менә э, кайберләре инде минем тапшыруда катнашкан Геройларның сүзләрен минеке итеп алып, миңа төрле мыскыл сүзләре язалар. Менә канал ачкан, болай түгел бит, дөрес түгел бит дип э, мин чыгып китәм сездән дип берсе Чыгып язган китегез, инде. или юк малай түгел, малай булырга тиеш Ну, дип. чыгып китте китсеннәр. Э.
инде, чыгып китте, ну нишәтәсең инде. Ләкин бит ул әйтәләр, э, редакция ки- килешми теге Әйе. о- андагы язмалар белән Әйе, дигән әйе. шикелле. Мин бары тик чыгаручы гына.
гаугалы сюжетлар теге куркыныч сюжетлар теге күңелгә ярамаган сюжетлар аны пусть говорят сыман языйлар бит инде пусть говорят дип мин пусть говорят дим әнә минем бер әбием бар карасагыз әйе бибинис апа әбинең нәсихәтләре без әле карарбыз әле сез бер шунда сез андагы сез бибинис апаны да әйтә каты менә болай иттереп әйтә ох курыкмый әйтәме молодец әби ул әйе аның унлап миндә нәсихәте. Карагыз. Ә, шулай менә?
Бер генә тапкыр не чыгыш ясамады инде. Ул анда дин темасы буенча да, икенче хатынның турында да, сәдакат турында да, балаларның татарча сөйләшмәү турында да үз фикерләрен бик каты итеп әйтә. Менә бит тыңлап торыгыз, кайберләре инде менә муллалар, башка кешеләр дә йомшак кына монотонный гына әйтәләр. Табырга кирәк. Менә болай иттереп сөйләүче. Әйе, әйе. Үзенә җәлеп итә сразу же. Әйе, әйе. сез бит инде татар ютубында әйме татар ютубында татар ютубы ул урыс ютубы белән нәрсәсе белән аерыла аның тел белән аерыла алар урысча сөйли без татарча сөйлибез анысы шулай инде әйе э. ничек тә әйтсәң дә барыбер ну аның бер спецификасы булырга тиеш бит инде менә беләсезме әгәр дә э, кара минем бер сүз китеп бара здесь сүз беләсезме беләсезме белсен Бу бит әңгәмә генә теге э, җиңелчә генә. блогерларына алар да бит бер-берсеннән аерылырга тырыша. Әлбәттә. Менә мин кызым белән э, урыс блогерларын карыйм, кемдер анда бер үзе генә караңгы төрмәләрдә, теге ташланып төрмәләрдә тен кунучылар бар анда. Әйе. Э, Анда Франциядә, Италиядә. Нәрсәгә генә бармыйлар.
Әйе, нәрсәгә генә бармыйлар. Аннан соң Анда төрлесе бар. Менә э, кайберләре даже э, Пекинга барып, э, Хуанинга барып, эпидемия вакытында э, аннан репортажлар ясап Ә менә нинди күрдегезме сез хәзер бер блогер э, теге э, унитаз неен алып, шуннан э, авызына капты инде теге. Бу хайп өчен дип ясалган. Әйе, әйе. Менә Бу блогер.
шуның белән алар э, Аерыла акыллы, акыллы кешеләрне Менә. үзләреннән читкә этәрәләр. Юганы болай да дисәк тә була. Татар блогерлары акыллырак. Әйе.

посармын дип. Э, мин үземне үземнең ниндидер үземнең э, үзлегемне үзлегемне югалтырмын дип куркам. Чөнки алар матур киенеп, камерага үзләрен күбрәк күрсәтмәкче булыбрак килә минем шундый. Сез дә матур киенәсез.
Ну, мин гади итеп киенәм инде, ничек киенәм инде. Юк, юк, юк, алар үзләре дә матур бит инде. Фотошопны да бәлки беләләрдер. Ә бит э, халык информация бирергә кирәк безгә кызык итеп кешене килдереп күпме яшәргә була кешеләр бик тели э, бу менә көлдереп көлдереп дисез бу башка блогердыр бу теге юмор белән бәйле блогерлар алар алар, алар үзенекен тел... эшлиләр инде хаман юмор белән инде ә монда менә сез әйткәнчә теге нидер теге җитди мәгълүмат булырга тиешме җитди мәгълүмат бирүче блогерлар бармы соң бездә Менә барыбер сез менә сез ну бар инде алар. Ни дисәгез дә. Ну, исегез дә төшми бит әле. Значит, юк. Артка утырттыгыз. Сразу же. Юк, дөресен генә әйткәндә бар. Аны хәзер искә генә төшерергә кирәк. Татар блогерлар арасында юк. Булачак. Алар, әйдәгез сез дип әйтәм инде. Менә җитди мәгълүматны сез җиткерәсез. Әйе. Менә әйе, минем э, менә рәхмәт инде. Гыйбрәтле язмыш әйеме теге. Э, видео язмаларын сез җиткерәсез бит. Юк, чыннан да менә әйтәм бит, мин сезнең турыда бер нәрсә дә белмидер идем. Миңа киңәш иттеләр, миңа әйтәләр, "Мә, кара әле, кемнең э, интервьюга, кемне чакырырга була" дип. Менә киңәш иттеләр. Вы что, говорит, урысча әйтәләр инде.

Алар инде мине күргәч, инде камера белән кергәнемне, киләләр, киләләр дип йөгереп чабалар инде. И, шуның хәтле аларга зур бәйрәм булды инде. Да. Алар гомер буе көткән кебек инде. Менә мине чакыралар күп җирләргә. Мин бит беләсезме, машина белән дә бармыйм, такси белән дә бармыйм. Менә э, соңгы тапшыруымны күргәнсездер инде. э, татарча юбилей дигән бер сюжет эшләдем. Ага. Татарча юбилей менә татар авылында гади бер йортта авылча юбилей уздыралар. Бер нинди профессиональный артистны тамадан да чакырмаганнар. Авылда үзләре үзләре үзләре тамада үзләре әби бабай булып бу элеккегечә инде рәхәтләнеп баянда җырлыйлар менә иң ярат шундый яратып эшләдем мин аны мин э, автовокзалга барып Э, студент вакыттан бирле минем автобусларда йөргәнем юк е э. билет алып шунда утырып билет не автобусга башка кешеләр белән кайттым бер тыртыр сәткәннә настоящий шундый не булды инде э. поездка юл сәяхәте булды Ә бармы менә не теге күңелегезгә ятмаган сюжетлар? Үзегезнең, ләкин менә күңелегезгә ятмаган. Соңына менә теге үкендем. Эх, нәрсәгә бардым. Менә э, кайберсе сорый Фәгыйлә, менә шушы сюжетны бир әле, без бит синең белән дуслар дип. Э, бер вакытны алдым инде, алдым просмотр да булмады бу просмотр да булмагач беләм мин ә, кая баргач уже ничә просмотр булачак ничә кеше караячак мин алдан беләм ну ничә тәсен бирәсең инде уйлыйм моның просмотры да юк инде бирәсең аңлашыла ә менә хәзер конкретно әйтә алмыйм кайсы сюжет ну бар е булды е андыйлар булды
Менә 40 видео бит инде сезнең әймән каналыгызда. Мин 40-ында теге карап карар өлгермәдем инде бөтенесен дә инде, әйме? Ләкин сезнең 40 видео арасында татар эстрадасы белән бәйле видео сюжетлары юк.
Юк шул.
Татар эстрадасы ул феномен.
Ул менә ничектер шулай бит инде, әйме? Ә шуның белән бит инде подписчик җыялар. татар эстрадасын күрсәтеп. Әйе, ә менә сез киресенчә, ничек килеп чыктыгыз шул шулай? Ничек сез э, татар эстрадасы белән гомумән тартылмыйсыз? Аллаһ Тәгалә э, юл күрсәтте. Шулай дим әле. Ну, мин ничек инде, мине чакыралар. Митем моны алсам инде, монда тегендә дә бар бу, монда да бар. Кабатланасы килми. Кабатланасы килми. Аңлашыла. Бар минем ата каз бар. Рафисмы? Әйе, бик матур интервью бирде. Менә.
Шундый. Мин аны чакырмакчы булам, шулай ук. Ә нишләп менә татар барыбер менә әйдәгез булайрак менә э, соңгы вакыйгалар белән бәйле татар эстрадасы сезгә ничек менә тәэсир итте ул бар бармы? Мин комментарийлар язырга яратам. Менә мин үзем Кайсы пост астына яздыгыз сез комментарийлар? Бик күп пост.
Мин э, менә бит күп инде әйтмим инде ярый ярый әйтмәгез әйе шуннан соң язам инде мен менә мәсәлән соңгы арада бит инде ландыш нигмажанова белән булган менә как раз шуны проблемалар күтәрелде инде әйе иркә белән мин шундай язып куям инде язганнан соң әйтәм яратмаслар инде мине бетереп ташлыйм әле бетереп ташлаган вакытларда булды әле мин алай гына түгел инстаграмда да постлар язырга яратам постлар түгел э, комментарийлар язырга яратам фикереңне белдерәсез дә әйе барыбер фикер белдерәм да да да но но но нәрсә дип әйтерсез микән менә шушы барыбер инде соңгы вакытта менә татар эстрадасын шау шаугыр китергән беләсезме алар бөтенесе хайп ясый дип уйлыйм мин алар э, бөтенесе дә бу алдан уйланган сценарий буенча эшләнә дип уйлыйм ниндидер бер ыгыз зыгыллар матур булмаган талашулар ыршышулар Шулай дип алар үзләрен күтәрәбез дип уйлыйлар микән? Халыкны алдап булмый бит. Халык э, бер атна тикерә дә сүгенә-сүгенә нәрсә эшлиләр инде дип менә шуннан соң ну вакытлыча алар аның белән авторитет яулап булмый. Яулап булмый. Менә бит.
Шәп әйттегез бит. Мин килешмим менә шушындый татар эстрадасында булган шау-шулар, ыгы-зыгыларны. халыкка күрсәтеп. Әйе, элек, элек алай юк иде. Элек андый әйберләр юк. юк иде. Хәзер беләсең, әллә инде өйрәнде без теге рус эстрадасыннан ялап алабыз бит инде барыбер. Һәм интернет безнең кулда бик шундый зур корал. Мин аңламыйм, әйе, менә үзләре бит инде э, бер карасаң яулык белән чыгалар, бер карасаң мәчет янында утыралар, бер Карасаң, шәрә килеш төшәләр. Ну, алдың икән инде син бер юнәлешне, шул юнәлеш буенча эшлә. Әгәр дә син шундый җырлар җырлыйсың икән, әнием турында, э, тагын башка э, син шул юнәлеш белән генә түгел бит әле шушы таләпләрне дә үтә дигән Әйе. кебек. Авыр инде ул. Авыр, авыр. Бәлки мин аңлап та бетермимдер эстрада буенча аның үзенең үзенчәлекләре. Бар инде, бәлкем шулайдыр. Әйе. Кем белә инде, әйе. сез бит үз фикерегезне генә җиткердегез э, безне караучы яшь э, ютуб блогерларга киңәшегезне бирсәгезче аны карыйлар соңыннан сораулар бар бирәчәкләр әйе баштан үзләрен тапсыннар нәрсә телиләр әйтергә менә ул әйтә мин блогер булам ди әле ул бер нәрсә белми блогер булыр өчен бәлки еллар буенча ниндидер тормыш тәҗрибәсен тупларга кирәктер ялгышырга кирәктер еларга кирәктер көлергә кирәктер югалтулар кичерергә кирәктер э, кемгә ничек килә һәр кешенең үз миссиясе үзләрен табырга тырышсыннар аннан соң башкаларны кабатларга тырышмасыннар әгәр дә үз йөзләрен тапсалар үз тамашачыларын да табырлар дип уйлыйм YouTube эшчәнлеге сезгә нинди дә булса э, м, акча китерәме? Менә шулай турыдан туры Әйе, әйе, әйе. Әйе.
Миңа язалар. Мин бит инде беләм, баштан өйрәндем. Күп просмотрлардан тора. Минем просмотрлар э, Мәскәү, там Россия блогерлары белән чагыштырганда ул мизер. Мизер? Әйе, Әйе.
мизер.
Миңа әйтәләр, әйдә урысчага күч. Менә шушы теманы әгәр дә урысча яктырсаң да, синең күпкә арта бит просмотрларың подписчиклар миңа урысча язалар даже начар сүзләр белән язалар чү калякая шәйдә урысча дип язучылар бар серьезно әйе бар ну мин алар белән инде э, сүз керәштермим менә нәрсә акча дигәннән инде әгәр дә инде менә ну акча китерәме соң ул ничек тә булса менә хәзер
сезнең юк әлегә китерми дип әйтер идем алла бирса китерәчәк китерер аннан соң мин бит инде бу Блогерствоны нәрсә дип уйладым инде. Үземнең эшкә яраклылыгымны күрсәтеп, матур гына пенсиягә кадәр эшли алырдай җылы гына эш табырмын дип тә башлаган идем инде. Дөресен әйткәндә, болай бик каты суырып үзенә кертер дип уйламаган идем. Ә, алайса мондыйрак сорау ә, тәкъдим итәм. Мәсәлән, сезгә теге 100 мең подписчикмы, әллә инде 1 миллион сум аласызмы?
Авыр сорау. Тегесендә, монсында. Мин уйлаган идем әле. Мәйтәм менә шуның хәле э, тутырам да подписчикларны, аннан соң үз каналым белән бәлки керермен, бәлки матбугат чарасына дип инде. Әйе. Яхшы зарплата бирсәләр дип тә уйлаган идем мин дә. Аннары әйтәм, алай итсәң, аннан соң үз фикереңне әйтә алмыйсың.

Татар халкына теләкләрегез? Үз телләрен онытмасыннар и үз диннәренә тугры колсыннар иде. Чөнки мин күп аралашам. Күпләр э, үз диннәреннән боз кичә. Шундыйлар да бар. Нигә алай итәләр, мин аңламыйм. Күп тә сөйләштем инде. Кем булып тудың, шул булып үл диядер минем әби.